D tasgilt i d-ittawin ɣef teɣzent d kra yellan d tira s tutlayt n tmaziɣt. Tasekla d wid i tt-ittarun yal lḥedd si rrebɛa

Isem-a, ay atmaten azul fell-awen, aql-aɣ nuɣal-d ar ɣur-wen am akken nemsaɣ tanumi di tesgilt-nneɣ, di temlilit-nneɣ iwumi nsemma Tasekla d wid tt-ittarun. Deg tesgilt n wass-a ad d-nesnubget yiwen n umedyaz yettwassnen s tmussni yellan deg unamek n yisefra i d-yettawi. Wagi d amedyaz d amaru, s yisem-is, s yisem n yimeddukal n tesgilt, s yisem n rradyu n Tubiret, ad as-nini ansuf yes-k, ansuf yes-k a Mass Neccaf Muḥemmed, d iseɣ imi d-terriḍ D tinubga yaki neɣ? Tanemmirt a Mass Ahmed Brahim, tanemmirt ɣef tinubga i d-tefkiḍ, nekkin s lferḥ d ameqqran i d-usiɣ ɣer tedwilt, u mačči d tikkelt tamezzut i d-ɛeddiɣ ɣer Radyu Mbwira. Bɣiɣ ad d-smektiɣ daymen annect-agi, tasgilt tettawi-d ayen yerzan tasekla s umata, nekkni seg tama-nneɣ, si lǧiha-nneɣ, anamer, ad nsekker aẓɣan, yeɛni une critique, neɣ llan wakk ad is-qqaren afran, ad seqdec, tisleḍt tamecṭuḥt i wayen i d-yuwi neɣ i d-yura umedyaz neɣ umaru s umata. Ad uɣaleɣ ama d inebgi-nneɣ n yiseɣ n waddur Dda Muḥ, akka? Dda Muḥ, keččini tawuri-nnek, la fonction-nnek?

Umbeɛd nettaru s tira ni nettaru zik s iskil n tṛumit qedceɣ ad ifin aɣ ntini s iskil n taɛrabt tagara-agi tagara-agi yuɣal min tafaskiwin tifaskiwin ttḥettimen fell-aneɣ ad naru s iskil nekki taru donc ahat ayen akka yuriɣ ahat llant deg kra n tuccḍiwin ɣas ulama iskil-nni n tmaziɣt lhan lhan tira-yaki n tmaziɣt tiwi d abrid yettsemma si tallit ar tayeḍ Mačči akken i yettaru Bulifa, Ɛmer Ssaɛid Bulifa, mbeɛd ar Mulud Ferɛun teẓriḍ amek yura, mbeɛd yusa-d Mɛemmri isekkem mliḥ tilufa, mbeɛd usan-d wiḍen-in d imeqqren am Salem Caker, irkul amnay d Zerrad, irkul wikad-agi mmusanen mliḥ di taɣult-agi n tmaziɣt, daɣen skecmen-d kra n tɣawsiwin deg lugan n tira. Buɛmar, Ɛellawa Rabḥi, mačči d yiwen ara t-id-nader yeɛni kid imeqqran n tmaziɣt, fell-aneɣ ad sen-nerr tajmilt alukan ad nader, seggmen liḥala-w, rran aneɣ amek ad naru, beddlen-t, llan wiyeḍ qqimen akken i s tira-nni n zik, ad ak-d-yawi Rebbi d tucḍiwin, d ta mačči d tucḍiwin. D ssma nekkini, ɣriɣ amek i ten-turiḍ, igerrez maḍi. Dda Muḥ, tenniḍ-d ad d-ɣreɣ yiwen n usefru. Azal n tmussni. Tenniḍ-iyi-d ad d-ɣreɣ azal n tmussni, ata dagi zdat-i, ula d nekkini. Azal n tmussni. Azal n tmussni, ih. Dagi daɣen azal n tmussni, muqel kan azwel i d-iwiɣ. Nniɣ-d azal n tmussni, tura dagi urɛad i nefhim d acu. Ah, urɛad, mi tura nekkini ma yi-d-tiniḍ azal n tmussni, fehmeɣ lqima, hmm. u fehmeɣ tamussni, akka. Eh. Xaṭer lukan ad ruḥeɣ nekkini ar Mulud Mɛemmri tabrat-nni i yura akkenni i Muḥend Azwaw, yezmer ad s-isem i tabrat. Sɛant amek i s-isma tabrat i Muḥend Azwaw, ɣef wacu? Ɣef tmusni. Ɣef tmusni. Mačči amek telliḍ a Muḥend, ah. amek telliḍ di lɣurba, ma xuṣṣen-k idrimen, ma af tmusni. tabrat-nni d tabrat, azwel adras, mi teɣriḍ adras-nni, ad iban ɣef acu ihedder. Ad iban ugerruj yellan ddaw. Ihi ula nekk akken i lliɣ dagi. Ihi ɣreḍ d acu kan. Azal n tmusni-agi bɣiɣ ad d-iniɣ

Ayen yakk rriɣ di rrif, d agerruj n war tilas, asmi akken greɣ aḥurif, wiyaḍ ugman d titliwas. Lḥiɣ aṭas mačči cwiṭ, lḥiɣ aṭas mačči cwiṭ, ddiɣ d yefrax srafgeɣ, nudaɣ ddunit s tneqqiṭ, lemdeɣ mazal d alemdeɣ, tesla tmeẓẓuɣt, teẓra tiṭ, ziɣ mazal ad issineɣ. Nudaɣ illel d isaffen, nudaɣ lebḥer d isaffen, yal tiɣilt fell-as beddedeɣ, mlaleɣ wid yenḥafen. Si lḥif-iw yes-sen ur ḥulfeɣ. Ufiɣ wi gad d-yifen ɣas llan wid nnifeɣ. Mazal tikli ɣer zdat. Mazal tikli ɣer zdat tikli-w ṣbeḥ tameddit. Ma di ṭṭlam neɣ di tafat ɣas tanekra-w tafejrit. Ad qedceɣ s yal tutlayt ur ttaǧǧaɣ taqbaylit. ad qedceɣ s yal tutlayt ur ttaǧǧaɣ tamaziɣt. Kun ad nebdu si taggara. Akken isqaren di berra eh. nbda waham lexxer. Eh, ad tt-id nebdu si taggara. Eh. Akka ɛawed-as kan. Neɣ-d mazal tikli ar zdat. Tikli u ṣṣbeḥ tameddit, ur ḥebbseɣ ara. Ma di ṭṭlam neɣ di tafat, ɣas tanekkra u tafejrit. Mm-hmm. Ad qedceɣ s yal tutlayt mm-hmm. ur ttaǧǧaɣ taqbaylit. ad qedceɣ s yal tutlayt ur ttaǧǧaɣ tamaziɣt. Yelha mliḥ yerna daki. Eh, ḥbes ur ḥebbseɣ ara. Ara tudreḍ tutlayin mbaɛd tudreḍ-d taqbaylit. Aydaw. Ayla-k. Lexla-inu. Lexla. Ttesɣa lexla. Ḥriq-nnek, eh, urti-nnek. Ur ttruḥ ara lexrif-nnek ad ččeɣ aylaw. Ad ččeɣ aylaw. Ɣas ad awiɣ atraktur ad t-id-aɣeɣ ansa-nniḍen i wakken ad yexdem aylaw. ad s-d-awiɣ tamacint ansi nniḍen ad yexdem ayla-w, lameɛna ad xedmeɣ ayla-w. Ilaq ad sqedceɣ tutlayin nniḍen i lfayda n tutlayt-iw. Ufan, ufan, kino, kino taḍḥat lemdeɣ d Cinwa talma. D tidet, llan wiḍnin ttilin ur ẓriɣ ara amek akken iwa yekkat di tutlayt n wayeḍ, ad naf wikadaki yeqqaren akka tussna-yaki n wayen yellan d later aqdim di Maṣer. D imarikaniyen, d irumiyen, ttasen-d qqaren laferni, qqaren luɣa-nni, qqaren luɣa-nni iferɛun-nni iqdimen, ɣas mačči d luɣa-nsen. Ɛla xaṭer ilaq ad iẓer umdan luɣa, d anwa tt-ixedmen, d amdan. D amdan. Amdan ma yexdem luɣa, nekkni nettekki deg-s, ɛla xaṭer nekkni d imdanen i nella. d lwerṭen neɣ ula d kra lwerṭen kan nemsefham azekka lemri ad nemsefham nemsefham ad nẓer amek ttxemmimen yemdanen-nni tura kun ak d-ɣreɣ xaṭer daki tella tussna tella tmusni tura ma ara d-iniɣ tussna ma ara d-yawi akka am Abbas ufernas asmi i d-iṣneɛ iferriwen-nni n syuf gisen tinna d tussna akka

Yezmer ad k-yawi yiwen ar yiwen lweqt mbeɛd akkam tura tilifun. Yella tilifun lameɛna imdanen seqdamen seqdacen WhatsApp, seqdacen Messenger, am akken tilifun-nni inufa-d ḥaǧa i t-yifen ad uɣalen zik ttwalin tilivizyu, tura bac ad iwali tilivizyu, ad iwali asaru neɣ acu, ad iwali s l'internet, ixaka. Am akken tusa-d tussna.

Ɣur-k baba-k yemma-k ad yeqqim akkenni. Tagi d tamusni, donc tamusni tekka-d nnig teswiɛin. Yeɛni lweqt ur iḥebbes ara euh, tamusni. Wagi d imeslayen euh, n Dda Lmulud euh, At Mɛemmer. Yenna-d daɣen Adda Muḥ, ma s-nccaf iwumi ara ssawaleɣ akka Dda Muḥ neɣ Dda Muḥend, Allah yeselmek, tamusni d asafu Muɣel tamussni d asafu. Asafu-nni n lkanun, deg-s times ma d-ndem asafu. Tamussni d asafu ad isserɣ ayen yerkan d wayen yeblan d wayen ur nesɛi iẓuran. Acu tenniḍ deg wawal-agi? Taki d tabrat i Muḥend Azwaw ɣef tmussni i d-yeǧǧa Mulud Mɛemmri. Azwaw ɣef tmussni d nekkni s Izzayriyen, umi tt-id-yura. Tagi d raqem ad awal la t-id-neqra. Muɣel amek i k-inna, inna-k d ayen, inna-k d asafu ad isserɣ, xaṭer di tinest-nni ad isserɣ ayen yerkan, xaṭer ayen yerkan izmer ad isserku ayen yelhan, d wayen yeblan, ayen yeblan, ayen i kekcem waṭṭan. Mi s tamussni-nni am akken tuɣal, am akken d ddwa, d ddwa, d ddwa, ayen akken i ak-iḍurren s tmussni ad tekkseḍ. d awal lɛali. d tamussni kan ay tekkseḍ uguren uguren di ddunit ama d lehlak ama d s tmussni-agi la nleḥḥu. la nleḥḥu. Tuwiḍ-iyi-d ar wawal-nni n Lewnis Ayt Menglet, ad teẓrem i yexdem usexṣer ma yaɣ amkan di tmussni. Daɣen asexṣer ma yaɣ amkan. Donc asexṣer d ayen yeblan.

Inak tamussni, isefra-ik d tamussni ččuren d tamussni Allah ibarek, tura tamussni tuɣal s idlisen, n tt-id yennan akka acu tenniḍ yeɛni, isefra n Si Muḥ Umḥend teẓriḍ aṭas i iruḥen. Ẓer acu d-yenna Ɛebderreḥman Ibn Xeldun, inak tama-agi kan larebɛa n aytiraten d igerrujen i iruḥen ama d isefra ama d inzan ama d, inak d igerrujen imeqqranen i iruḥen, yenna-d ɣef larebɛa n aytiraten, meɛna lemmer ad d-tuɣaleḍ yal taddart di tmurt n Leqbayel ad tafeḍ d igerrujen i iruḥen acku yal taddart tesɛa tajmaɛt tajmaɛt zgiɣ qqareɣ-t-id wawal-agi tajmaɛt d nettat ay d tasdawit ad tlemdeḍ aṭas n tɣawsiwin daxel n tejmaɛt aṭas i iruḥen ayɣer i iruḥ akk wanect-a ɛla xaṭer ur ten-ttaru ara yeɛni tura keččini d acu ara d-tiniḍ win i yettarun isefras win i yettarun tamussni-s tussna-s akked win ur ten-ttaru ara acu ara d-tiniḍ deg wanect-a dija zik zik wid yettarun D ma diɣ llan wid yettarun s s tuffra. Am akken yuɣal am akken d lɛib. D lɛib, eh. Tfehmeḍ-iyi? D tidet. Wid i d-ibanen, banen-d uẓar-a, am Si Muḥ Umḥend, iban ak- nufa-d, nuwi-d awal seg-lina, Si Muḥ Umḥend, Yusef Uqasi, Bacir Amellaḥ, kra, wwḍen ɛecra in- in- insessen-agi tura Insessen-agi. di di tallit-agi-nneɣ. Di zzman aqdim, tura, tura kagi, ad nesla tikinuluji, lɛibad tameṭṭut tettɣenni, argaz yettsetḥi, dɣa tameṭṭut ilaq akk ad hḍer di lweqt-nni. Tura, ar ass-agi zemreɣ ad d-naw llan wigi yettarun s tuffra. Llan igerrujen i yefren ar ass-agi. Eh, d tidet, eh, eh, d ṣṣeḥ, llant eh,

Ɣas akka, tura nekkni zik ttsetḥin mi ara d-awin akka isefra-agi n tayri irkelli, ad ttsetḥin yemdanen ad ten-id-inin akka. Meɛna wagi mačči d isefra n tayri, wigi dagi uran tiktabin, yella tikkal ffɣent-d, ilaq ad neǧǧ imdanen ad d-hedren ayen uran, ayen ur t-ttaǧǧan ara deg uxxam ɣur-sen. Acu-t mi ara d-yeffeɣ imir-nni ad yili usqerdec, d asqerdec-nni ara Yesnernin azal-nsen, lqima-nsen. Akka. Nettagad tagar-agi ama kan taɣrur qqaren ar medden d ugur d ugur ameqran xaṭer malen aṭas awalen-aɣ d yal lḥaǧa iẓdewagi yal lḥaǧa teṛḍuḍ zik zik ma kan limiti ar yiwen n program nesɛa tilivizyon qim akk ɣur-s ad nwali yiwet n acan i ttnekran ad nwali tura mkul yiwen ad yili anga yebṛunci Leqraya tenqes aṭas. Tura atan deg temliɣ ddemem imyazen i d-yessufɣen idlisen. Ad yessufɣ ad yeqqim ɣur-s ad yessufɣ des exemples ad qqimen yufa ara wahen yaɣen ulac wa yeɣren. D ugur ameqqran. D ugur ameqqran. Cfiɣ yiwen n lweqt akkenni idlisen akkin neɣ ungalen akkin tmaziɣt s umata i d-yeffɣen nettaɣ-iten-id. Tikkal ur ten-neqqar ara. Nekkini seg waṭas i d-uɣeɣ llan wiḍen ara s ur ten-ɣriɣ ara. Neɣra par solidarité akken qqaren. Par solidarité i win yettarun. Exactement.

Ttenbiddalen, nettenbiddal s des cartons de... Taktiwin, nettenbiddal. Ttaweḍ ɣur ad dawa ɣur akken tbeddal leqraya d win... Ɣas akken si des dessins animés, si des histoires dessins animés, mais neḥfeḍ tutlayt. Ma nestrumit, yessen neḥfeḍ tutlayt n trumit. Mačči d ayen kan, Adamuḥ, twalaḍ zdat tesnawit n mira,

Ussan yeddan di talwit ssawḍen-iyi-d ɣer temɣer, tezzi-d fell-i ddunit, amzun tebɣa ad d-reţţar. Allah Allah. Amzun tebɣa ad d-reţţar yal lɛib la d-iţnulfu. Seg uqerru yufeg-iyi cceɛr, allaɣ yeḥfur iceffu, uglan ǧǧan aɣesmar, tagecrart tebɣa asgunfu. Tameẓẓuɣt ikcem-itt zzhir, ccelwa-w yers-d ɣef allen. Tazmert tezga tettwexxir ur d-igri ufud iɣallen, ma d ul, ma d ul irekb-it lḥir, ɛecrin a wi d-yuɣalen. Lliɣ s tay tt-tthuzzuɣ, ɣileɣ a yi-ddum temẓi. Aḍu d-ihubben ad dduɣ, tizi tefka-yi tizi, zgiɣ qellɛeɣ ur t-ẓẓuɣ, ziɣ zzman yes-iyi tezzi. I kečč? I kečč a win deg ur tfat, d temẓi-inek i d ras lmal. Amɣar-nni deg-s ur kkat, acḥal i yedda acḥal. Temẓi tecba tacemmat, ma terɣa ur d-tuɣal. Lemmer temẓi di tessin, lemmer temɣer di tezmir. Winna iɛeddan settin, ur d-yettuɣal ɣer deffir. Tudert-nneɣ d timsirin, yelha wi ixeddmen lxir. Igerrez, igerrez, yecbeḥ mliḥ, yecbeḥ mliḥ. Lukan ad nuɣal ar tutlayt, ar wawalen, liksik, amawal. Tesqedceḍ kra n wawalen ifadden. Ifadden. Tesqedceḍ asgunfu. Sgunfu. Tesqedceḍ daɣen awalen nniḍen. Llan, eh, llan, llan imsal imaynuten eh, ttḥemmileɣ ad nesduɣ deg yidlisen-inu. Utlay-d fell-asen. Ayen, ayen i lemdeɣ. Qqaren eh, icawiyen xseɣ ad utlayeḍ ɣef awalen-agi imaynuten. Yal ukan qliqli.

Yiwet n tikkelt lliɣ selleɣ yiwet n tliẓri n Maṣer tebḍa awal-agi Nil ɣef sin. Lliɣ ttabaɛeɣ, tenna-yak lanimatris-nni d-isɛeddayen akken, tenna-k n il, tebḍa tafsint, tenna-k yella lḥerf nnun n, mbaɛd il. Il, tenna-k le fleuve, yeɛni asif-nni ameqqran irkul, nekkni ɣur-neɣ il d ayen meqqren akk, yezmer ad yili d asif-nni, yezmer ad yili d lebḥer. N, am wakken ad d-iniɣ

ger igenni d tmurt. Daɣen ad t-id-naf di tmacahut-nni n teqcict-nni la tetteddu la tetteddu, tufa yiwet n taddart bɣan ad mudden yelli-tsen i tala-nni, axaṭer tala-nni deg-s n lafɛa n sebɛa iqerray, tala fessa n sebɛa iqerray, i wakken-nni ad tt-tečč, i wakken ad d-tefk aman. Yeɛni muɣel amek i ttemcabint tmucuha-agi. Wagi yeɛni mi d-tenniḍ, tesqedceḍ yiwen n wawal, win yessnen, win yettnadin, awalaki i lweḥd-s yesɛa aṭas n lmeɛna wakin ma nruḥ-d si lmeɛna ɣas iwahad kan tasuqilt ar lebḥer bac ad d-nini s tmaziɣt ad d-nini s tutlatin wuref nhedder am akken i txedmeḍ-d tesfehmeḍ-d daxel usefru daɣenni bac ad tissin medden-nniḍen Tesma amedyaz ɣur-s dduṛ d ameqqran i wakken ad d-isselḥu tutlayt. Ad yili ad yili ttawil, yiwen ur yessin acu d tagersa, ur yeẓri acu d tagersa. Ah, d anect-agi bɣa ak d-iniɣ. D akin aɣar. Tagersa d ayen yellan ɣur-as i zik. Tagersa, eh, azaglu. Azaglu. Eh, azaglu, d tazaglu. Eh, ihi tamlilt neɣ rol n umedyaz, ilaq llan wawalen ruḥen, ilaq ad ten-id-yerr. Daɣen llan wawalen i yellan di tanetliwin-nniḍen, dans d'autres dialectes.

Lukan temɣer d temɣer zmir, kien sqedceɣ taka, lemmer temẓi di tessin. D aproverb n interromit. I d-terriḍ, eh. Yusa-d, eh, maca ruḥeɣ eh, ɛemden i wiɣ-t-id. Ur ẓriɣ amek i d-idda deg usrum, bad ufiɣ, uɣraɣ ddiɣ di lebɣi, ur suqlen, ddiɣ-as di lebɣi, sufɣeɣ-t-id, lemmer temẓi di tessin, lemmer temɣer di zmir.

Ahat ad teccḍeḍ, assen ad tkurrijiḍ iman-ik, ad tuɣaleḍ ad s-tiniḍ lukan i xdimeɣ ɣer leḥsab-iw ur d-teffeɣ ara akka-yi. Dɣa deg usefru-yaki ɣef tsuqilt-agi, tenniḍ-d yiwen n wawal i yerrez mliḥ, llan kra mi ara teɣreḍ asefru-nnes, mi ara teɣreḍ asefru-nnes, ayen i d-isuqel akkenni yettraḥ d taṛumit, neɣ d tutlayt-nni sakken eh. i d-yiwi eh. i d-isuqel eh. meɛna keččini ma k-selleɣ tura tuwiḍ-id tadabṭiṭ-id ɣer teqbaylit srid yeɛni ma win ur nessin ara tarumit lukan ur yi-d-tenniḍ ara nekkin ur ttfaqeɣ ara ur ttakiɣ ara belli tiwiḍ-id si tarumit acu d-tenniḍ d lɛalit tenniḍ-d mi ara neṭṭerǧem mi ara nexdem tasuqilt lmeɛna ar lmeɛna ala xaṭer ma yella nexdem-d awal ar wawal tettruḥu lmeɛna Tura am teqsiṭ-nni mi ara d-tiniḍ tura keččini yewwet-iyi waḍu. Lukan ad truḥeḍ ɣer ccerq ad sen-tiniḍ-d Arabani rriḥ, ur k-ttafhamen ara. Ilaq ad s-tiniḍ Asabani zukkam, akka k-ifhem. Ar trumit ad s-tiniḍ le vent m'a frappé, ur d-yettaf ara. Anida nettemsefham, acu tger dderǧa n teqbaylit. Di dderǧa tesliḍ yewwet-iyi waḍu ḍerbi rriɣ kif kif kemmtni teṭṭef-iyi tawla kif kif kif kif daki kif kif presque di lmeɛna kif kif ismayat maten mazal-aneɣ nekkni d mass Neccaf Muḥemmed d amedyaz-nneɣ n lḥerma qqimet-d yid-neɣ ad nesgunfu uɣalet-d qqimet yid-neɣ ur ɣ-ttaǧǧat ara weḥd-neɣ.

Ad d-uɣaleɣ ɣer ɣur-k, ingi-d. Lukan asefru akkin-nnek n temẓi, ad t-nekni ar usefru-nnek i d-ɣriɣ akkin-nni, yiwet n tikkelt, ɣef Si Muḥ u Mḥend, ɣef asmi lliɣ d acawrar, d zzin-iw yufrar i xedm-d baba fell-i. Lukan ad nekni sin isefra-yaki, anda ttemlilin, anda ur ttemlilin ara. Ma tebɣiḍ ad txedmeḍ gar-asen, akkin-nni, si la comparaison, aserwes.

ها timetti ur d-newwi ara aṭas isentala isentala kuli kul asefru d asentel iman-is asentel iman-is ucuden akk ar temẓi temẓi temẓi arraz n umɣar icud ar tmetti icud ar tmetti yerna deg-s ttrebga deg-s asedwel asedwel ttrebga nniɣ-ak

D aksum. D acu kan amek d-yennan eh, win i yeceggan akken eh, ah, tamacahut tamacahut ini yesɛa eh, awidan ilhan inas awid ayen ẓiḍen ayen ẓiḍen iruḥ ar ssuq yiwi-yas diles eh ayɣer ala xaṭer yufa imdanen la heddren ala awal awal lɛali ala awal ibennun ala awal i d-yettarran imdanen ar ubrid yiwi-yas diles donc xaṭer iles-agi yezmer Ad d-ini awal ẓiḍen, awal ara yebnun, awal yessemlalayen medden, iferrun ger medden. Meɛna tikkelt nniḍen daɣen, ini-as ruḥ awi-yi-d ayen rẓagen. Asmi i iruḥ ar ssuq, yewwi-as-d daɣen iles. Aɣer i s-d-yewwi iles? Ɛlaxaṭer iles akka yezmer ad isekker taɛdawt ger medden. Yezmer ad ilḥeq ad issiweḍ medden ar yimenɣi, ad issiweḍ imdanen ar wayen ur nelhi ara. Ad ifreq tawacult, baba-s d mmi-s akka d-nna. Baba-s d mmi-s ad t-ifreq, yewwi-as-d iles. Yuɣal baba-s-nni i iɣillen iman-is yefhem, yesɛa tigzi meqqren, yufa mmi-s-nni yekka akkin, iɛedda-yas. Yusa-d lmenṣus i wazin ila. D anect-agi qesdeɣ deg usefru-agi, dɣa nniɣ-d iles-agi qqaren-d d wariɣ, s usi ara iɣes, yettleɣ i win akka s-yehwa. Tikwal yettawi-d ayen yelhan, tikwal yettawi-d ayen diri. Dɣa yuɣ-d amedya, xaṭer imi d-qqaren-d At Yeɛla,

Yenjer abrid i lehmum, yal mi ara iɛeddi tilas, imi d netta i d amcum, yefreq mmi-s ɣef baba-s. Nnan iles d war iɣes, akken i s-yehwa deg sleɣwi, s yir awal ma ad yesseɣres, ɣer yir brid i yettawi, iḍudan wehhan ɣur-s akken amdan ur neswi. Ay iles, ay iles yellan d leḥlu, d acu i k-yerran d lqers? Win tḥuzaḍ ur iḥellu. D allaɣ-is yezga yumes, ayen tferneḍ aɣullu tezdeg teǧǧiḍ-t weḥd-s. Suref-iyi a yiles aẓidan, a win yeṭṭḍen tasedda. Kečč telliḍ di yal amkan, wid yettḥizziben i lada, tferruḍ timsal di lawan yal mi ara d-tili ccedda. Ɣik ɣef Xurṭi. Ajmal-ik. Nniɣ-ak a Dda Muḥ, tesqedceḍ daki, qqaren iles aẓidan yessuṭṭuḍ tasedda. D awi iwehḍan s deg mmi-nneɣ wagi. Tiwiṭ-id daki. D acu, uriɣ-t.

Si temẓi ɣas tekcem-iyi tutlayin i neɣra deg uɣerbazen, mi taqbaylit-nni n twacult d tin kan i d-iwweḍ. Iwweḍ-d ar yemma, iwweḍ-d ar baba, iwweḍ-d ar ɛemmi, iwweḍ-d ar medden di tejmuɛ-a. D taqbaylit-nni nneɣ. Yemma-k yeɛni tettawi-d akka isefra? Ala. Inzan. Akka, llan yettṛaḥem Ṛebbi lawan ad d-iniɣ akkagi, yiwwas ḥkiɣ-ak-d iḍ-nni yiwwas di tilifun winna yir Ṛfiq. Ya Rafiq, iwiɣ-t-id ar yiwen yettili-yi, d awal d-ibbun wayeḍ, ifka-d amedya, ifka-d amedya, dɣa uriɣ-t, riɣ-d asefru, balak ma ifkiɣ wakud, ad t-d-nɣer. Ini-t-id maɛlic, axaṭer d amedya, nebɣa ad nẓer maɛlic. Qqaren-d Ya Rafiq, a win yeddan d Ya Rafiq, wissen s anwa k-yessiweḍ, a k-yeḥseb d gma-s acqiq, mi yeṛwa ibeddel wayeḍ, iqqar a Ḥbiba Muḥriq, ečč lɣella-s truḥeḍ, d wagi i d Ya Rafiq. Tekfa leḥya seg udem-is. Cciṭan yid-s ittsewwiq, yid-s i itett aɣrum-is. S kra n win yellan d uḥdiq, netta i d sebba rxiq-is. Dagi kan i ficfiɣ. Ala yelha mliḥ. Wakki d lemten, ḥwaǧ kan lemten. Awal-agi yir rfiq, ečč lɣella-s truḥeḍ. Lkuzag, amek i d-inna, inna-k d tawacult flan i yeqqaren akayi. Dɣa uriɣ-t. Turiḍ-t d asefru. Uɣaleɣ rriɣ d asefru nekkini. D anect akka i tsemma d asefru, yessawaḍ-d ayen i nettxemmim, yessawaḍ-d ayen i nesḥulfu. Nezmer ad d-nini asefru akken i t-id-nnan imezwura d netta ay d tamrayt. Ma yella nebɣa ad nwali timetti, ad tt-nwali deg isefra. Yerna twalaḍ isefra imezwura n tmurt n Lezzayer, ladɣa tamurt n Leqbayel, uran-ten Iɣallaten imeqqranen n yigen afransis umnekcem l-isṭiɛmar asmi ttarun isefra-nni mačči ttarun-ten ɛla xaṭer ḥemmlen-aneɣ ttarun-ten i wakken ad issinen amek i nettxemmim amek i nettidir ɛla xaṭer asefru ad k-d-ifk am anuṭu irkelli wagi seg imeqqranen i yuran meɛna amek i d-yura meḥsab amek i d-hedren af tmettin nneɣ nekni ama D Boulifa Saïd ama d Mouloud Ma'amri ama yemxalaf xaṭer wigi ɛacent akka nutni gan yettwalin d awal iwalan widak widak bɣan ad issinen amek amek nettidir i wakkenni aɣ nḥekmen akken i sen-ihwa meɛna wigi ala wikka daki bɣan ad kksen akk idles sakkinna ad t-id-kksen si tatut. Ɣef annect-agi, idles d-xedmen ayen umi zemren i wakken ad rren nettarut, xaṭer ilukan ur ten-ttaru ara, ayen akka i yellan, ayen akka d-qqareḍ kečč, imi mi tt-tettaruḍ, ad t-id-afen ineggura. Zik wa ihder-itt i wayeḍ, ass-a di lkaɣeḍ ad tt-id-afen ineggura. Akka-agi, asefru axaṭer, dɣa dagi bɣiɣ ad k-d-iniɣ, ma yella usefru, yezmer ad yili

Tudreḍ-d deg isefra-ik awal-agi daɣen tamsirt timsirin. Timsirin, eh. ad... Eh, Ẓriḍ awal-agi dɣa tamsirt ansi d-yekka, yenna-yak zik amek i sɣarayen, ccix-nni mi yesɣaray arrac, yettɣima ɣef ulemsir. Siki d-yekka wawal-nni eh, tamsirt. Alemsir. Yesɛa... Abḍan. Yettɣima ɣef ulemsir-nni, alemsir atan d awal-udis. Alem, aglim, d tsirt. Meɛna aglim-nni garen akken ddaw tsirt, i wakken awren-nni ur ineqqel ara. Meɛna ccix n lakul-nni mi yesɣara awal n Rebbi arrac,

ulac deg-s leɛwej. Ulac deg-s tizelgi, ur telli ara tizelgi. Ulac tizelgi, ugani yal asefru d tamsirt. Yal asefru. Iles mi d-nniɣ, mi d-wiɣ asefru af yiles, iles atan hedreɣ-d fell-as af sin iḥricen. Nniɣ-d anda akken i yessexṣar, acu yexdem, mi tagara, nniɣ-as kečč ay iles

Silina deg xemdi radyu sɣent asmi d-ɣra dɣa asru deg diwa amezwaru taqsiṭ uqelwac teḍsa teḍsa umbeɛd tennak tennak Mass Muḥemmed mi d-iwweḍ taqsiṭ-agi uqelwac aha txemmeḍ ar Sliman Ɛazem mi d-iwwi taqsiṭ isem-is Ɛejmiyen Ɛejmiyen Yetteskak-itt dinna Ccix Nurdin wwin-d asefru ɛni ḥaca-k ḥaca-k widak i d-yessawalen ɣef uɣyul dɣa tamsalt-agi n uɣyul-agi yesɛa aṭas n lqima eh, ɣer imaziɣen eh, mi ara nruḥ ɣer idɣaɣen n ṭasili ssunɣent ur nessunuɣ ara yiwet n tɣawsa ma yella ur tesɛi ara azal ɣur-neɣ ila wanda sxedmen eh, akaki meslent akaki aɣar xaṭer aɣyul ixdem aṭas n tɣawsiwin hmm. aɣyul ɛziz ɣer leqbayel hmm. yesɛa lqima-nnes anda sin akken ayɣer ara nettu aɣyul yettɛebbi rfed lemtul d asawennaḍ akeddar di la fable dɣa dinna deg usefru yagi d-wwiḍ akkagi mi nkiniḍ belli ara asejmel di ɣyul sɛa asefru ɣef ɣyul inili ad tqerru yul ma tzemreḍ ad tidawiḍ ad dawiḍ xaṭer wacu dagi neɣ awit awid wakki tebɣiḍ akka dawiḍ akka illa wagi piskin branchi xaṭer neqqar-as mkul ma d-nadi ɣyul d-nni ḥaca

Yuɣal-d iwwi-d azemmur. Yusa-d kan, yeffeɣ ar tala, d aman zedgen i ɣ-d-iččur. Di yal leqdic din yella, lameɛna yezga meḥqur. Dɣa ma yekker-d lbenyan, yewɛer lḥal di tudrin. Rrmel, aẓru, ssiman, bzagur-is i ten-ttawin. I lefṭur-is yewweḍ-d lawan, deg usegres cuṭṭen temẓin. S ucwari yedda leswaq, iɛebba-d yal lxir. Abrid-is bezzaf yeɛweq yerna ɛekkas si deffir. I d-xelqeḍ ay Axellaq, ṣṣber-is yiwen ur s-izmir. I d-xelqeḍ ay Axellaq, ṣṣber-is yiwen ur s-izmir. Igerrez, igerrez mliḥ mliḥ. D tajmilt i wla yuklal tajmilt. Dɣa d-nuɣal ama d Sliman Ɛazem, mi k-d-nniɣ tettagmeḍ-d. Llant tliwa ansi d-tettagmeḍ. Ɣas ur d-ugmeɣ ara, balak an directement. Mara nes'an directement, d anect akka. Ur ruḥeɣ ara srid. Srid. Mara ak-d-iniɣ tugmeḍ-d, mačči lmeɛna ad truḥeḍ ad d-ddmeḍ asefru, am akken xedmen wiḍen, ad t-sɛewjen cwiya, ad t-rren-d ayla-nsen. Anect-agi ur ileqq ara, xaṭer ileqq ad nefk leqder. Ah, d aqni i d-wan deg ubrid ɣer ansi d-ddmeɣ. Ad leqqmeɣ maɛlic mi ad d-ddmeɣ lemtel ad t-id-leqqmeɣ ad t-id kul waki imedyazen. Ṣaḥ ila tikal ad d-ddmeḍ asefru n yiwen ad terreḍ tennek s yiwen n ubrid nniḍen xaṭi. Keččini mi ara ak-d-iniɣ akka kif tettagmeḍ-d, setadir mačči kan akka i d xaṭer nekkni tura mi ara nsell mi ara neqqar nseɛɛu akken ifecka, un bagage, nettawi-t-id uqerray-nneɣ, winna yettɛawan-aneɣ i wakken ad nawi isefra.

ad yili d netta ara qui va enrichir ara mm. yesbuɣren tutlayt eh. am akken i d-nniɣ kečč inilina eh. neɣ d imeslayen-nni sqedceɣ eh, akka s uqbur s umaynut s umaynut dinna d asbuɣer xaṭer aɣar d asbuɣer llan wika d iruḥen wawalen-nni rriɣ-ten-id terriḍ-ten-id xaṭer ayɣer ur tenhedder ara xaṭer yella leqdicat nxeddem-iten irmad

I izemren ad d-yerr ayen akken-nni i ɣ-iruḥen. Akka? Tanemmirt, oui. Ini-yi-d, yeɛni amedyaz yufraren, amedyaz, amek i t, ma ɣur-d keččini amedyaz i wakken ad yufrar, amek i ilaq ad yili umedyaz? Yeɛni, ɣur-k keččini arrac akka imecṭaḥ ara ixedmen tamedyezt, amek i, ini-asen, efk-asen kra n iwellihen, yiwen n uwellih neɣ sin, i wakken ad, d lsas ad ddun fell-as. Tura k-d-nniɣ a Mass Baḥmed, asefru d-qqareɣ yiwen uzmar d-yini nekkini yuli usewrew d hemyest. Yal yiwen acu d-iqqar, axaṭer tikwal ad ndem amdi acennay. Izmer s yiwet n tezlit ad yufrar. Ad yufrar. D tidet. Bad s tezlit-nni kan akken iqqar urfan, akken iqqar fan. D asefru, tura gar isefra-inu ad d-fkeɣ amedya kan. As gar isefra-agi-inu, Aṭas isefra yelhan, isefra mucaɛen mliḥ dagi. Aqelwac, aserwal bu tfawtin, aserwal agi la modi din urfan, yettwassen mliḥ dagi, usran zawen. Bnad, yettwassen mliḥ isefra agi. Ɣas ulamma llan isefra yellan ahat xir bugad-nni. Meɛna nekkini mi selleɣ yisefra-ik, axaṭer selleɣ-asen akken iwata, mačči xaṭer amek i selleɣ i usefru-nnek, selleɣ-as s temjett-iw. akked wallaɣ-iw. Ussan-iyi d-gerrzen isefra-ik akken llan, yerna d tidet i k-d-nniɣ, mačči ɣas akka tura nesqerdec, nexdem asqerdec-agi ilaq ad yili. Ahat d asqerdec-agi ara yeldin allen n yimedyazen-agi imeẓyanen. Bɣiɣ ad yili ad tiliḍ keččini d amedya i... Ilaq ayen akken ayu, ilaq ad qqneɣ am nekkini yes, walaɣ ayen akken am usefru-agi yellan gar waniw tura, Yessiwi aɣeraz amezwaru di tmyaz tagrawliwt di November-agi iɛeddan deg uxxam n Gidel Saɛli Zaɛmu. Nnan-iyi-d déjà amek dɣa xedmeɣ imam tadwilt-is dɣa dagi akked Zahra Faḍli nettsellin fell-as. Mi t-id-iwiɣ seqsan-iyi-d nnan-d dɣa dagi ma xedmeɣ ɛemden timlilit n usnekil yusa-d uriɣ-t. Yusa-d iman-is. Mbaṭ ɣli-d temzizelt-nni ttekkaɣ yes-s iwiɣ amkan amezwaru s yes-s. d winna ara nuɣal ma yella lweqt ad nɣer mehwayek ɣer-it-id ɣer-it-id ṛuḥ qqar-as tiɣra n tyemmat mi turiɣ ur ẓerreɣ ara acu yiwin ɣur-s uɣaleɣ acḥal agi tura ɣef timunent n lezzayer uɣaleɣ ɣer deffir di lweqt n tegrawla tegrawla uriɣ-d asefru-agi ma akken tayemma tessawal am mmi-s yuli s adrar akka akka mdaki tagrawla d asefru am akken d amezruy axaṭer ad teḥkuḍ

Tessawel tyemmat tenna, A mmi anida telliḍ? Wis ma telliḍ di lehna, wis ma yenɣa-k usemmiḍ, izad weɣbel yennerna, a mmi wis d acu teččiḍ? Teffɣeḍ tafejrit n wass, tamegḥelt ger ifassen, mgal aɛdaw amessas, d watmaten-ik kečč gar-asen, timmunent am asadas ɣas ma ḍulen iseggasen. Ẓriɣ am abrid iḍul yak d ucengu amesbaṭli, s tebɣest nniya deg wul, Tnuḍḥem akken yebɣu yili, yal yiwen deg-wen yeggul, ma d facal ur d-yettili. La ttxayaleɣ di lmut-ik ula d aẓekka ur t-tesɛiḍ, amek ara ttuɣ udem-ik gar wallen-iw amzal am yiḍ, Ṛebbi ad yili di lɛiwen-ik deg ul n yemma-k telzgiḍ. Yenna-yas, A yemma henni iman-im, ɣef tmurt-iw ɣas ma mmuteɣ, ass-a leḥsab ur d-iqqim, mmuteɣ ass n mi d-ffɣeɣ, D wagi d inzi n mmi-m, d timunent i d iswi-nneɣ. Ini-as i yelli-s n medden, tenna-d ɣur-ɣ d zzwaǧ-iw. Ur nfiɛen imeṭṭawen, d zzher-im am zzher-iw, tamurt-iw i yezwaren, ɣas ma ur d-ǧǧiɣ yid-m arraw-iw. D asefru igerrzen dɣa tanda amedya, asefru tikkal yezmer ad yili d netta ay d anagi. Ihi a Dda Muḥend, aql-aɣ nelḥeq-d ar taggara. Taggara, yekfa ddeqs-agi ad nesqerdec. Ad nesqerdec. Ini-aɣ-d awal-nnek.

D tasgilt i d-ittawin ɣef teɣzent d kra yellan d tira s tutlayt n tmaziɣt. Tasekla d wid i tt-ittarun yal lḥedd si rrebɛa